सब गोटा के नमस्कार केहन छी अहाँ सब हम आशा करै छी जे अहाँ सब ठीक हैब हमहूँ ठीक छी और आइ हम एकटा अहाँ सबके समक्ष बात लऽ कऽ एलहुँ हेँ जे बात छै अपना बिहारमे बन्दर और बन्दर के जनसंख्या एतेक भऽ गेलैए जे एकटा चर्चाके विषय भऽ गेल छै तऽ सब गोटाके एहिपर ध्यान देबाक चाही कि देखियौ अपना बिहारमे पहिले बन्दर नहि छलैए ठीक छै कहियो काल मदारी वाला अबै बन्दर के नाच देखबै लए तऽ बच्चा सबके देखबै तऽ ओ एकटा दूटा साइकिल पर कन्हा पर लऽ कऽ अबै तऽ हमहूँ सब छोट छोट रहियै बहुत दिनका ई बात भऽ गेलै तऽ देखियै तऽ नीक लगे मुदा आइके डेटमे बन्दर एतेक भऽ गेलैए अपना सबके गाममे देखियौ किनको गाममे नहियो हैत तऽ हुनका तऽ केहनो नहि लागत ई बात मुदा हमरा सबके गाम सब दिस एतेक बन्दर भऽ गेलैए कि बाड़ी झाड़ीमे एक तऽ साग सब्जी उपजेनाइ मुश्किल भऽ गेलैए चाहे सजमनि हुए चाहे कुम्हर हुए कदीमा हुए आलू हुए लताम हुए मतलब अपना सबके जे बाड़ी झाड़ीमे उपजऽवला चीज छलैए से एकटा नहि हेबऽ दै छै बुझि गेलिए एकटा नहि कल्ली बतिया तक ओ सुरैरके खा जाइ छै आओर एकटा बन्दर एतै तऽ ओ इंसानसँ डरायल रहतै मुदा ओ जहन अबै छै तऽ ओकर टोली अबै छै बुझि गेलियै आओर सभसँ मतलब मुख्य बात ई छै ओहिमे कि देखियौ जे गाम घरमे असगर रहैवला लोक छथिन या केओ दूओ गोटा छथिन हस्बैंड वाइफ जे बूढ़ पुरान गाममे छथिन माता पिता सब तऽ एक गोटा अगर कतहु अङ्गनासँ बाहर चलि गेल छथिन तऽ एक गोटाके ओ एहन होइ छै जे कहियो काल परेशान कऽ दै छै या अहाँ कहियो अंगना से बाहर छी और ओहि काल में यदि बंदर आबि गेल तऽ अहाँ अंगना आबि नहि सकै छी या कखनो काल अहाँ बेर बेगरता में अंगना से बाहर जा नहि सकै छी बुझि गेलियै और असगर आदमी केओ बाट घाट चलि नहि सकैया एहन के मतलब अतः तह कऽ देने छै बंदर कि अकेला आदमी यदि घर से निकलत रास्ता बाट ओकरा कतौ जेबाक रहतै तऽ बुझू जे ओकरा काटि कऽ खा जाइ छै एतेक सभटा बन्दर मतलब हम हम कऽ कऽ ओकरा पर मे लटकि जाइ छै कि ओ आदमी के बुझियौ जे डर से हालत खराब भऽ जाइ छै कते के कटबो केलकैया एहन बात नहि छै नहि कटै छै बहुत के कटबो केलकैया और मतलब हम की कहू आदमी बन्दर से एतेक दुखी यऽ कि हम बता नहि सकै छी कतऽ से ने कतऽ से अबै छै और ट्रक भरि भरि के उझैल के जाइ छै तऽ हम इएह बात मतलब हम केना के सरकार लग पहुँचबियै हमरा समझ मे नहि अबैया क्या तो देखियो अपना सबके बिहार के बहुत लोग छी ऐसे जुड़ल तो कोनो उपाय एहि बारेमे सोचियौ जे ई बात सरकारके कानमे जाय कि बिहारके लोग मतलब अपना मिथिलाञ्चलमे अपना गाम सब दिस बन्दरसँ लोक बड्ड दुखी छै बुझि गेलियै जे बन्दर लोक पहिले किताबमे देखै छलैए ओ बन्दर आब लोकके एते दुखी कऽ कऽ रखने छै जे अङ्गना घर मतलब आदमी यदि की कहू कल पर गेल पानि लए तऽ ओ अंगना आबि नहि सकैया बुझि गेलियै आ यदि घरमे छी तऽ अहाँ प्यासल मरि जाउ अहाँके कल पर जायल नहि हैत कखनो के एहन आपदा आबि जाइ छै तऽ किछु एहि परमे सब गोटाके राय विचार कऽ कऽ एहि बातके सरकार लग जाय दियौ कि बन्दरके जनसंख्या कम कयल जाय नहि तऽ एक तऽ देखियौ अपना मिथिलामे लोके बहुत कम छथिन आओर ऊपरसँ बन्दर एते दुखी कऽ कऽ रखने छै कि हम की बताउ अहिना हमर माँ कहलक से हमरा माँके खुदे परेशान कऽ देलकै बहुतो लोकके परेशान करै छै बन्दर किछु नहि एकटा बनबऽ दै छै लोकके तरकारी तीमन नहि उपजऽ दै छै तऽ बस हमर इएह विनती अइ कि जिनकर पहुँच कनि ऊपर तक अछि तऽ एहि बारेमे एहि बातके मतलब सरकार लगमे राखल जाय आओर बन्दरके जनसंख्या कम कयल जाय नहि तऽ अपना मिथिलामे मनुख कम आओर बन्दरे बन्दर देखाय पड़त हर जगह